Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Kawuono wadwaro ni wapuonjre wach Nyasaye kawuok e chakruok apar gaboro eh, wes prariyo gariyo nyaka prariyo gadek. En stori ma inyalo somo kichako e tiende nyaka e giko to akawo mana wesgo mondo wasom mondo oketwa e ndiko nikech en ndiko mang'eyo ni ing'eyo kendo en ndiko mang'eyo ni osegeri e kinde ka kinde kendo e kinde mang'eny muma wacho ni jogo nowuok momako yo madhi sodom mago gin malaike mane nobiro eh, ka ibrahim eh, godiechieng' uh, kendo nene giwuok ka girieyo yo sodom to ibrahim nodong' kochung' e nyim Nyasaye. Nosudo machiegni mopenjo Ruoth Nyasaye niya, Ibiro tieko joma onge ketho kaachiel gi joma nigi ketho koso? Ka nitie ji piero abich makare e dala, diketh dalano kose diweye mondo ires ngima ji piero abich malong'o makarego? Mano en penjo ma Ibrahim ne nopenjo Nyasaye. Sigana ne en sigana ming'eyo, en sigana ming'eyo kaka u- Sara noyudo welo e odiechieng' achiel ka oyweyo gin gi Ibrahim. Ibrahim norwakogi, kara norwako malaika to kong'eyo. Inyalo bedo ni irwako ji, kara irwako malaika to king'eyo. Noluoko tiendegi, bang'e nomiyogi kar bet. Bang'e ka nosemiyogi kar bet, onyisogi ni owacho ni Sara mondo olos gin moro ma nyadiel moro maber mondo welo cham. Kane gisechiemo, bang'e to ochako wacho weche mabeyo kuom Sara. Kendo ne giwacho weche mabeyo kuom Sara ni kachopo e dwe ma kama higa mabiro ibiro bedo gi nyathi wachno ok ne yot kode ok noyot kod sara to kata kamano kane giwuok ka gidhiyo kara ne nitie gik mane gidhi timo to gichako penjre giwegi ni wanyalo wanyalo pando wanyalo pando ibrahim wach ing'eyo nitie weche mawuok seche ma uchiemo karachiel there is power there is conversation nitie weche ma ji ma seche ma uchiemo karachiel nitie gik magonyore gik motwere nitie gik motwere minyalo yudo ka kata ka uchiemo karachiel to mano emomiyo ber ka ka, ka, ka familia kata uh, oganda kata uh, jodala kata joka ng'ato ubet karachiel to uchiemo karachiel nikech ka uchiemo karachiel to Nitie weche ma wuok kanyo, nitie weche miwacho kanyo. Ibrahim ne gibiro gi chiemo kara ne gichiemo gi malaike to ging'eyo. Orwako gi gichiemo kore ka malaika ochako elo gichako elo ni Ibrahim wach. Gichako fwenyo ni Ibrahim wach. Gichako wacho ni Ibrahim wach. Gichako wacho ni kata mwadhi ni wadhi Sodom to wadhi tieko kono. Koro omiyo Ibrahim nafas mar lemo. Omiyo Ibrahim nafas mar kwayo. Omiyo Ibrahim nafas mar chung' e mbele Nyasaye mondo owach Nyasaye wach. Be Nyasaye nyalo mi pandi wach? Kose un gosiepe gi Nyasaye ma ka Nyasaye dwaro timo gin moro to fwenyo ni to elo ni nikech un osiepe kode karachiel. Jehova Nyasaye dwaro mondo wabed osiepe kode. Mano emomiyo en close kodwa. Mano omiyo Yesu Kristo nobiro mo odak e iwa. Mano omiyo nowacho ni ubro dak, wabro bet kode, to nobet obedo kodwa. Mano omiyo nobiro mo olokore dhano nikech ong'eyo shida ma dhano bede, ong'eyo tabu ma dhano nyalo bedo ni donje. Mano emomiyo nene kopando Ibrahim wach. Nene malaika nonyiso Ibrahim gino modhi timo. Bang'e Ibrahim nochako lemo kendo chako kwayo. Owacho ni kapo ni yudo ji prabich kanyo, we can intercede. Neno ng'eyo ni nitie jok man kuno, nitie wadene man kuno, nitie wadene man Sodom, nitie wadene manie pinyno. To koro ochako kwayo Nyasaye, ah Nyasaye, kapo ni wa- ayudo ji yudo ji prabich. Nong'eny ji prabich ok nyal bedo nokosre ka- Sodom. Ji prabich malong'o, ji prabich makare, ji prabich ma, ma, ma, gi- ma, gi- ma gin joratiro, ji prabich moyie kuom Nyasaye. Nene owacho ni oh, ji prabich ok nyal, ok nyal bedo ni onge Sodom. Okwayo to kapo ni yudo ji prabich. Nyasaye onyise ni kayudo ji prabich ok abi tieko pinyno to kapo ni yudo ji prariyo to kapo ni yudo ji pradek ibrahim nochako kwayo nyasaye ibrahim nochako kwayo ji nyasaye nochako kwayo nyasaye kendo nikech jehova nyasaye nene onyise gik mopondo ka jehova nyasaye osenyise gik mopondo to Inyalo kwayo Nyasaye kendo inyalo lamo Nyasaye kaluwore kod gigo ma Jehova Nyasaye osefwenyoni. Wanyalo ywak ni Jehova Nyasaye kata obedo ni nitie gik ma Jehova Nyasaye nyalo wacho ing'e ni business kata kata kata e tije eh, kata e management wan kod saying ma wacho ni, ni you need to know this you don't need to know this lakini kibedo osiep Nyasaye to Nyasaye onge gima wacho ni you don't need to know. Ineno ko oelo ni gigo duto kendo onyisi gigo duto modwaro dhi timo. Wabed jogo ma warito chike Nyasaye kendo wabedo osiepe gi Nyasaye kendo Nyasaye bedo osiepwa ma ka Nyasaye dwaro timo gin moro to onyal ok onyal weyo mok onyisowa. Wanyalo bedo jogo malamo ni jo molal wabedo jogo malalmo ni jowa molal wabedo jogo makwayo jehova nyasaye ni jowa molal ibrahim ne nochako kwayo nyasaye ni joge mane nolal e piny sodom gik mabeyo nyasaye opando ni jogo ma gin osiepene gik mabeyo nyasaye opando ni jogo moyie wuotho kode Gik mabeyo Nyasaye opando ni jogo machiemo kode karachiel. Gik mabeyo Nyasaye opando ni jogo madwaro mondo obed kode i fellowship achiel. Gik mabeyo Nyasaye opando ni jogo ma gin kaka osiepene kendo wuotho kode e kinde ka kinde. Wanyalo bedo jogo kwasebedo osiepe Nyasaye, wanyalo intercede, wanyalo lemo, wanyalo kwayo ni jogo molal. To ang'eyo ni Jehova Nyasaye biro bedo kodwa kendo biro bedo jakorwa e nying Yesu Kristo Ruodha. Nyasaye mondo ogwedhu kwa dhi mbele kod chenro.